Et ass eng vun deene Plazen am Land, wou déi meescht Leit vu Lëtzebuerg schonn op d'mannst ee Mol waren, de Parc Merveilleux. Virun dräi Deeg, de 17 Mee, krut de beléifte Beetebuerger Park 70 Joer. An engem neien Episod vun eiser Serie Hashtag History kucke mer zréck op seng deelweis turbulent Geschicht a weisen, wéi eng Leit de Betrib haut um Lafen halen. De Fränk Grotz iwwert de Park mat de villen Déieren, de Päerd, op deenen d'Kanner reide kënnen, An do ass jo och nach de Ris, deem säin Däumling ëmmer erëm verschwonnen ass.
Siwwenzéngte Mee 1956, no enger Ried vum Joseph Kerschen, Kommissär vun de Feierlechkeeten, souwéi Usprooche vun anere Responsabelen an Invitéen, gëtt en offiziell opgemaach, de Parc Merveilleux. Op 25 Hektar fannen d'Visiteuren hei eng grouss Spillplaz, en Autosparcours, e Restaurant, eng Bühn, allerhand Déieren an natierlech d'Märchenhaiser, wou déi bekannte Geschichte vun de Gebridder Grimm mat Figuren illustréiert ginn. D'Initiativ fir de Parc Merveilleux, oder de Beetebuerger Park, wéi en och gär genannt gëtt, geet op den hollännesche Paysagist Willem ter Braake zeréck. Dësen hat am Joer virdrun zu Mondorf eng Blummenausstellung organiséiert, déi ronn 150.000 Visiteuren aus der ganzer Groussregioun ugelackelt hat. Dorops hin huet den Ter Braake d'Idee fir e permanente Märchepark mat Planzen, Déieren a Spillplaz proposéiert. Heifir goufe Mondorf, d'Kockelscheier a Weiler zum Tuerm an d'A gefaasst, ouni datt een awer en Accord konnt fannen. Zu Beetebuerg huet sech schliisslech mat Hëllef vun der Gemeng am Bësch Mosselter eng Plaz fonnt a mat enger Rei lokalen an externe Geschäftsleit eng Grupp vu Partner, déi bereet ware sech an d'Aventure vun engem Fräizäit an Déierepark ze stierzen.
Wat awer déi mannste Leit wëssen ass, wéi gesot, de Park gëtt et vu 56 un, mee awer och am Zweete Weltkrich ass dëse Site, éier iwwerhaapt hei un e Fräizäitpark geduecht gouf, ass dee vun der däitscher Arméi benotzt ginn als Reichsarbeitsdienst. wou dann eben och jo Refractairen dann hei hu misse schaffen, do ass dann deelweis sinn och an Chase-Übunge gemaach ginn, do sinn och e ganz Koup Gebaier opgeriicht ginn, och Infrastrukturen opgeriicht ginn. D'Vergaangenheet vum Site sollt fir de Projet awer keen Hindernis sinn. Nom Accord vun der Gemeng ugangs November 55 gëtt eng Ouverture fir Enn Abrëll 56 uviséiert. Dëse sportlechen Delai kann net ganz agehale ginn an sou mécht de Park schliisslech de 17 te Mee seng Dieren op. Den Undrang fir déi nei Attraktioun ass grouss. Sonndes an op de Feierdeeg suerge Museken a Choralle fir Animatioun. Thematesch Fester, déi mat externe Veräiner organiséiert ginn, bréngen Ofwiesslung a Recetten. De Beetebuerger Park zielt a senger éischter Saison ronn 111.000 Visiteuren. Zu Lëtzebuerg, mee och an den Nopeschlänner, mécht de Parc Merveilleuse e schnellen Numm. D'Nofolleg vum Direkter Jean Cales, deen hei ze gesinn ass, gëtt 1961 vu sengem Fils Marcel, genannt Max, ugetrueden. Och ënner him geet et weider biergop An de Park empfänkt am August 1963 säi milliounste Visiteur. A sengem Promotiounsfilm Escale au Luxembourg presentéiert de Philippe Schneider de Park Mëtt de siwwenzeger Joren als eng vun de groussen Touristenattraktiounen am Land. 1976 kann een zu Beetebuerg mat 219.000 Visiteuren eng Rekordsaison verbuchen. Enn siwwenzeger, Ufank achtzeger, do war natierlech Punkto Visiteuren, dat, do war de Park e bëssen op senger Apotheos. An do si Suen erakomm, do waren dann och Suen iwwreg, mee wann déi natierlech dann net reinvestéiert ginn an déi ginn dann ausgeschott als Dividenden un d'Aktionären, dat mécht sech awer no enger gewësser Zäit bemierkbar. De Park huet op dem Enn vun de siwwenzeger Jore keng bedeitend Neiheet ze bidden. Zwar ginn nach Suen an eng verbessert Volière investéiert, mee de generellen Zoustand vun den Anlagen hëlt lues a lues of.

En Deel vum Conseil gëtt ausgewiesselt an d'Ekipp ronderëm den deemolegen Direkter, deen zanter zwee Joer do war, kritt gekënnegt. Bei der Sich no Léisungen a Form vun Investorë fënnt ee keng gëeegent Formule. En däitsche Grupp proposéiert Achterbahnen, e chineeseschen Interessent wëll de Mosselter ganz ofholzen, fir eng kleng Stad vu Pagoden ze bauen. Ëm 1997 kënnt dann d'APEM an d'Spill. D'APEMA sinn 60 gegrënnt ginn, eben als Elterevereenegung vun Eltere mat Kanner, déi eng geeschteg Behënnerung haten, déi Zäit, wou um Nosbierg dann e ganz Grupp Wunnhaiser gebaut goufen. An do hate mer dann eben zu Betten den éischten Atelier gebaut. An do hu mer u sech en zweet Standbeen, also d'APEMA en zweet Standbeen gesicht, esou méi Richtung, jo, Richtung Musel. An do si mer 97 u sech op, zoufälleg op d'Faillite gestouss vum Restaurant hei vum Park. An jo, dunn ass dat u sech relativ séier gaang, fir dann och mat den, déi Zäit déi Verantwortlech da vum Park, fir da mat hinnen ze kucken, fir den Dachsen z'iwwerhuelen. Jo, an dat Enn 1997 huet u sech dann d'APEM de Park als zweet Aarbechts a Formatiounsstruktur iwwerholl. An enger éischter Phas geet et drëm fir déi bestoend Installatiounen nees opzefrëschen. Do war wierklech alles alles delabréiert. Do louchen d'elektresch Kabelen 5 Zentimeter ënnert dem Buedem. Mir haten op den ale Pläng iwwerall wou eppes agezeechent war, do war näischt. Wou näischt agezeechent war, do war eppes. Dat heescht do ware mer awer elo. De ganzen Enn vun den nonzeger Joren bis bis Ufank 2000er war mir wierklech am Gaang dat ze maachen. Et ass ee sech bewosst, datt een awer méi brauch fir de Park nees richteg ze relancéieren, nodeems d'Visiteurszuele mëttlerweil bis op 70.000 erofgerutscht sinn. Mat der finanzieller Ënnerstëtzung vum Staat plangt een d'Tropenhaus Amazonia. Wéi mer eist Amazonas-Haus opgemaach hu wat wierklech dann och fir Lëtzebuerg eppes. Ganz Neies war, eppes Spezielles war, Eenzegaarteges war, do sinn awer och d'Visiteurszuelen direkt eropgeschnellt, soe mer esou.
Zanter senger Ouverture 2003 zielt d'Amazonashaus zu den Haaptattraktiounen. 2008 koum dunn och nach e Madagascar-Beräich dobäi. Mat der Villfältegkeet vum Park ass och seng Ekipp gewuess. Also mir sinn ronn eng 100 Leit mat enger Beanträchtegung hei schaffen oder an der Formatioun. Déi ginn encadréiert vu knapps, jo, knapps 40 Leit, awer och mat administrativen Tâchen derbäi. An dann hu mer nach eng Kéier, reng fir d'Saison, nach eng Kéier eng déck 30 Saisonsaarbechter, déi dann just fir d'Saison schaffe kommen. plus nach e ganzen Deel Studenten an den an de Schoulvakanzen, sou dass sou dass de awer ëm ëm déi 200 Leit an der Haaptsaison awer bass, déi déi hei schaffen an déi s de och brauchs, fir fir dass awer alles rullt. Bon, ech sinn de Steve a meng Aufgabe sinn Baueren hellfe propper maachen, d'Streichel zo an alt, jo, propper man, Fudder man, Hee ginn, Moies Fudder preparéieren. Muss een zum Deel Gedold hunn, muss een alt kënnen och alleng eens ginn, dass net ëmmer muss de Chef hannendru lafen an der d'Aarbecht enker nobotzen.
Mäin Numm ass Melissa. A mäi Beräich ass d'Volière am Bësch. Do maachen ech Aras propper, ech fiddere se moies an ech sinn och bei de Bamstachler, wou ech propper maachen an och e Frühstück ginn a bei den Nimmdittichen an d'Keas. An dann, wann ech mam Fudder kommen, komme se all zwee, dra bei mech, da ginn ech mat der Hand dran, fir dass en d'Leit awer wëssen, ah ok, si maachen näischt, d'Déieren. D'Melissa, de Steve an de Rescht vun der Ekipp, déi fir d'Déieren zoustänneg ass, droe mat hirer Aarbecht dozou bäi, déi héich Standarden ze halen, déi vun der europäescher Associatioun vun Zooen an Aquarie gefuerdert ginn. Hei ass de Park zënter 2008 permanente Member an zielt ënnert senge Bewunner mëttlerweil och esou usprochsvoll Déierenaarte wéi de Wollef. Den heemleche Star vum Beetebuerger Park ass awer grad deen, deen seng ganz Geschicht verschlof huet, de Ris. Wéi mir bis komm sinn, hu mer de Ris enker ganz iwwerholl. Mir hunn och e bësse méi lëschteg gemaach, och mat enger karéierter Box. An de Ris war en Dee, dat war och e Mäerchen, dat war ursprünglech war dat de klengen Däumling. An do war et awer esou, de Ris dee louch dann do, wou en nach ëmmer läit, an do stoung dann ëmmer e klengen Däumling niewendrun, an deen ass awer reegelméisseg verschwonnen. Dann hunn d'Leit dee rëm mat agepak an hunn iergend an enger Grüft da gesot, Bon, dann ass et eben elo wéi et ass, an da bleift de Ris eben dann eleng do leien. An dat war dunn am Kader vun 2022 mam Kulturjoer. An deem Kontext hu mer, hate mer dann e ganze flotte Projet och mat der Gemeng Beetebuerg, wou mer och dann den de Ris erëm jo bëssen bëssen erëm op Vordermann bruecht hunn an e krut dann och säin ale Kumpel erëm mat derbäi. Da ass eng Bande dessinée zustane komm, déi heescht De Ris geet op d'Rees. Jo, dat ass e bëssen d'Markezeeche vum Park an et huet een erëm e puer Kanner, déi dann, wa se en héiere schnaarchen, dann awer an eng Kéier e bëssen Dem Boob seng Hand e bësse méi fest upaken. De siwwenzegste Gebuertsdag vum Park wëll een eréischt 2027 feieren, zesumme mat 30 Joer Präsenz vun der APEM. Zanter d'Associatioun de Park iwwerholl huet, ass en nees gutt besicht. 2023 konnt een souguer iwwer 290.000 Visiteuren zielen. Mat senger Mëschung aus Spillplaz, Zoo a Gastronomie an engem Finanzement aus eegene Recetten, ëffentlecher Ënnerstëtzung, Parrainagen a Sponsoring kann ee weiderhin eng eegen Nisch zu relativ abordabelen Entréespräisser ausfëllen. Wärend ee probéiert de Visiteure reegelméisseg nei Attraktiounen unzebidden, muss ee laut der Direktioun deemnächst awer och nees a strukturell Renovatiounen investéieren, déi de Visiteur net direkt gesäit.